Mothikĩrĩria, ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya taũkĩrwo nĩ maandĩko, tũgũkorwo tũgĩthuthuria thama ya ciana cia Isiraeli. Kĩrathi-inĩ kĩu kĩngĩ, twarigĩrĩirie na ciana cia Isiraeli ciĩ Misiri, na ũrĩa gwakinyire handũ gũgĩũka Biraũni ũtamenyete Jusufu, Ta ũrĩa tuonaga hau thama ĩmwe na kamũhari ka inyanya. Na nĩ ngũhoya kũrekerwo nĩwe mũthikĩrĩria tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ndatukanĩirwo o kũndũ ndagwetire rĩtwa Jakubu handũ ha Jusufu hau ngĩrĩkĩrĩria. Kuuma hĩndĩ ya Firauni ũyũ ũtamenyete Jusufu-rĩ, andũ a Misiri nĩ maatuire ciana cia Isiraeli ngombo ciao, o nginya hĩndĩ ciana cia Isiraeli ciarĩrĩire Ngai nĩ ũndũ wa ũkombo ũyũ, na Ngai akĩigua kĩrĩro gĩacio. Kuuma hau mbuku ya Ngai yarĩtie ũhoro wa thama ya ciana cia Isiraeli ikiuma Misiri na guoko kwa Musa cierekeire bũrũri wa kĩĩranĩro. Na he bata tũkĩambe tũmenye Musa makĩria. Musa aarĩ mwana wa gatatũ wa mũthuri wetagwo Amuramu na mũtumia wake ti Jokibendi, arĩa nao gwa ciana cia Isiraeli maarĩ a nyũmba ya Lawi, Ta ũrĩa tuonaga hau, thama ithathatũ na kamũhari ka mĩrongo ĩĩrĩ. Miriamu nĩwe warĩ wa mbere, akarũmĩrĩrũo nĩ Haruni. Hĩndĩ ĩrĩa Musa aaciaragwo-rĩ, Firauni aakoretwo arutĩte watho atĩ tũhĩĩ tuothe twaciarũo twa ciana cia Isiraeli tũgaikio rũũĩ. No nyina wa Musa aamũciara, akĩmũhitha mĩeri ĩtatũ, na rĩrĩa onire ndangĩhota gũtũũra amũhithĩte-rĩ, akĩmũthondekera gathandũkũ ka marura, agĩgathinga na rami, na thutha wa gwĩkĩra kaana ti Musa gathandũkũ-inĩ kau, agĩgatwara handũ ithanjĩ-inĩ hũgũrũrũ-inĩ cia rũũĩ. Kuuma hau maandĩko monanagia mwarĩ wa Firauni okĩte kwĩyoga rũũĩ-inĩ rũu, na thutha wa kuona kaana kau ageciria gũkahonokia. Na rĩrĩa mwarĩ wa Firauni arigagwo nĩ Mũhibirania ũrĩa angĩkaneana kũrĩ we nĩguo amũrere-rĩ, mwarĩ wa nyina na Musa tondũ aarĩ hau akĩgweta mami wao, Na ũguo nĩguo Musa aacokereire nyina, hingo ĩyo nyina e na watho wa kũmũrera handũ-inĩ ha mwarĩ wa mũthamaki. Na Musa akĩrĩkia gũkũra, agĩtwarwo, eh, agĩtwarĩrwo mwana, mwarĩ wa mũthamaki. No ta ũrĩa tũthomaga hau Ahibirania ikũmi na ĩmwe na kamũhari ka mĩrongo ĩĩrĩ na inya-rĩ, Musa aagimara, nĩaregire gũtuwo mũriũ wa mwarĩ wa mũthamaki, agĩthura kũnyariiranĩrio na andũ a Ngai gũkĩra gwĩkenia ihinda inyinyi na mĩago ya wĩhia. Mũthenya ũmwe Musa akĩgeria kũrĩhĩria Mũhibirania wao-rĩ, Musa nĩ oragire Mũmisiri, na thutha wa kũmenya atĩ nĩ amenyekanĩte, akĩũrĩra kũndũ gũgwĩtwo Midiani, kũrĩa aatuĩkire mũrĩithi wa mahiũ ma mũthĩnjĩri Ngai wa Midiani wetagwo Jethero. Mahinda mathiĩte, Musa nĩ ahikirie mwarĩ wa mũthuri ũcio ti Jethero wetagwo Zipora. Na Ngai akĩmatanahĩra na ciana, ũmwe ũgwĩtwo Gerishomu, na ũcio ũngĩ agetwo Eliezeri. Hĩndĩ ĩmwe Musa arĩ wĩra-inĩ wa kũrĩithia mahiũ ma mũthoniwe, nĩ oimĩrĩirwo nĩ Jehova, na kũringana na thama ithatũ na kamariga ikũmi, agĩtũmwo kũrĩ Firaũni, nĩgetha akarute ciana cia Isiraeli ũkombo-inĩ Misiri. Musa nĩ aathĩkĩire uuge wa Jehova, no Firauni nĩ aambire kũũmia ngoro, akĩrega kũrekereria ciana cia Isiraeli nginya rĩrĩa oonirio ciama na morirũ, na mũthia-inĩ kũũragwo kwa marigithathi ma Amisiri, ta ũguo tuonaga hau, Thama ikũmi na igĩrĩ na kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na kenda. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Firaũni aarekereirie ciana cia Isiraeli ciume Misiri irorete bũrũri wa kĩĩranĩro. Mũthikĩrĩria, reke nyambe ngũririkanie o rĩngĩ atĩ no wone mabuku makwa ta Taũkĩrũo nĩ Maandĩko na How to Help the Boy Child matuka-inĩ me hard copy kana ũmagũre moke thimũ-inĩ yaku kuuma www. www.booksformysoul.com na wathiĩ harĩa video ĩno ĩtaarĩirio, nĩ ũkuona link ya ibuku o ibuku. Kuma hau nĩ tũgĩthiĩ na mbere na ithomo ritũ. Ũkĩrũmĩrĩra rũgendo rwa ciana cia Isiraeli kuma Misiri-rĩ, Ũbataraga gũthoma ibuku rĩa Thama, ibuku rĩa Ndari, gacunjĩ kanini ga Gũcokerithia Maathani, na kĩambĩrĩria kĩa ibuku rĩa Joshua. Na nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũtaithĩranĩtie rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ wega-rĩ, he bata kũgweta atĩ ibuku rĩa Thama nĩrĩo rĩtagwo na Gĩthũngũ Exodus, ibuku rĩa Ndari rĩtagwo Numbers, na ibuku rĩa Gũcokerithia Maathani rĩgetwo Deuteronomy. Ciana cia Isiraeli cioima Gosheni bũrũri wa Misiri ciagereire Ramesese na igĩthiĩ na mbere na rũgendo kinya igĩkinya Sukothu kũrĩa ciarĩrĩire Bathaka ya mbere. Ndeto ĩno ĩ hau Thama ikũmi na igĩrĩ kwambĩrĩria mũhari wa mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja. Kuuma Sukothu, ciana cia Isiraeli ciambire hema rĩngĩ Ethamu, ndeere-inĩ cia werũ, ta ũrĩa tuonaga hau, Thama 13 na kamũhari ka 20. Ngai nĩ aakoretwo aciheete gĩtugĩ gĩa itu mũthenya, na gĩtugĩ kĩa mwaki ũtukũ, nĩguo ikahotaga gũthiĩ ũtukũ na mũthenya. Ciana cia Isiraeli ciĩ Pihahirothu gatagatĩ ka Migidoli na Iria Itune, ta ũguo tũthomaga hau thama ikũmi na inya na kamũhari ka igĩrĩ-rĩ, ciatiira maitho nĩcionire ciumĩtwo thutha nĩ ita cia Firaũni ina ngaari na mbarathi, na igĩĩtigĩra mũno, o kũndũ ciakinyire kũnyũanyũa Musa ikĩmwĩraga atĩrĩ, Githĩ kũu Misiri nĩ mbĩrĩra gũtaarĩ? Nĩkĩo watũrutire kuo tũũke tũkuĩre gũkũ werũ-inĩ. Na tondũ Musa nĩ amenyete mĩthiĩre ya Jehova, ta ũguo tũthomaga hau Thaburi igana rĩa ithatũ na kamũhari ka mũgwanja-rĩ, akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, menyai mwĩtigĩre no rũgamai mwĩhandĩte o ũguo muone ũrĩa jehova ahonokanagia ũndũ ũrĩa warũmĩrĩire nĩ kĩama kĩnene kũringana na thama ikũmi na inya kwambĩrĩria kamũhari ga ikũmi na kenda rĩ mũraika wa ngai ũrĩa watongoragia ciana cia isiraeli akĩehera mbere yacio agĩcoka na thutha wacio O hĩndĩ ĩyo ningĩ i- gĩtugĩ gĩa itu kĩrĩa gĩacitongoragia gĩgĩthenga mbere yacio, gĩkĩrũgama na thutha wacio, gĩgĩikara gatagatĩ-inĩ gacio na mbũtũ cia Firaũni. Itu rĩu rĩgĩgĩkorwo rĩkĩrĩte nduma mwena wa ita cia Firaũni, no rĩkarehe ũtheri mwena wa ciana cia Isiraeli. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Musa aatambũrũkirie guoko gwake igũrũ rĩa iria, maĩ makĩgayũkana gũkĩgĩa thĩ nyũmũ, ciana cia Isiraeli ikĩmĩhũthĩra kũringa iria. No mbũtũ ya andũ a Misiri yageria kũmakinyĩra ĩgerete njĩra ĩyo Ngai aatemeire ciana cia Isiraeli iria-inĩ-rĩ, Ngai akĩrũkithia magũrũ ma ngaari ciao me iria-inĩ gatagatĩ. Na ũndũ ũyũ ũkĩmahahũra, magĩcitiganĩria, makiugaga atĩrĩ, nĩtũũrei twehere harĩ andũ aya a Isiraeli, tũtigane nao, nĩ gũkorwo Jehova nĩwe ũramorĩria akĩhũrana na andũ a Misiri. Hĩndĩ ĩyo Jehova akĩĩra Musa atambũrũkie guoko gwake igũrũ wa iria, Na maaĩ magĩcooka, ita cia Firaũni igĩthirĩra kũu iria-inĩ. Ciana cia Isiraeli ciaringa iria itune, ciacookire igĩkinya werũ-inĩ wa Shuri, handũ hegwĩtwo Mara, o harĩa heetagwo ũguo nĩ ũndũ wa maaĩ ma ho kũrũra. Ciana cia Isiraeli igĩgĩtetia Musa, ta ũguo tuonaga hau thama ikũmi na igĩrĩ na ithano na kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ ikĩmũragia atĩrĩ, tũgũkĩnyua kĩ? No Musa agĩkaĩra Jehova, na Jehova akĩmuonia mũtĩ ũrĩa egũikia maĩ-inĩ nĩguo manyuĩke. Kuma hau mara ta ũrĩa tuonaga hau thama ikũmi na ithano na kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja, ciana cia Isiraeli ciathire Elimu kũrĩa kwarĩ ithima ikũmi na igĩrĩ cia maĩ na mĩtembe mĩrongo mĩtende mĩrongo mũgwanja na ikĩamba hema hakuhĩ na maĩ. O ciana cia Isiraeli ithiĩte na mbere na rũgendo nĩciakinyire werũ-inĩ wa Sini. Ũyũ warĩ mũthenya wa mĩrongo ĩna na ĩtano kuuma gathenya karĩa cioimire Misiri. Ciĩ kũndũ gũkũ nĩrĩo ciatetirie Musa na Haruni igũrũ rĩa irio ikĩmeraga atĩrĩ, Naarĩ korwo nĩ kũũragĩrwo tuoragĩirwo Misiri na guoko kwa Jehova, kũu twagĩkuhĩrĩirio nĩ nyũngũ cia nyama, tũkĩrĩaga mĩgate nginya tũkahũna. Mwatũrutire Misiri, mũgĩtũrehe werũ-inĩ ũyũ nĩguo mũũrage kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe na ng'aragu. Hĩndĩ ĩyo, kũringana na Athama ikũmi na ithathatũ na kamũhari ka inya, nĩrĩo Ngai aarikire kuuragĩria ciana cia Isiraeli irio cietagwo mana ciumĩte igũrũ ta mbura. Irio icio iria ciahaanaga imatie nĩ mba, nĩcio ciana cia Isiraeli ciarĩire mĩaka mĩrongo ĩna ci werũ-inĩ. Rĩu ningĩ, o kũu werũ-inĩ wa Sini, nokuo ciana cia Isiraeli ciakũngũĩire thabatũ ya mbere ya mũthenya wa mũgwanja, ta ũguo tuonaga hau thama ikũmi na ithathatũ na kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithatũ. Kuuma werũ-inĩ wa Sini, ciana cia Isiraeli ciagerire Dofika na Alushu, igĩkinya Refidimu, ta ũrĩa handĩkĩtwo hau, Ndari mĩrongo ĩtatũ na ithatũ, kwambĩrĩria kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ. Kũu Refidimu, kũringana na Thama gĩcunjĩ gĩa ikũmi na mũgwanja, nĩkuo thutha wa kwaga maĩ, cianegeneirie Musa o hakuhĩ imũhũre na mahiga nyuguto. Na nĩ ũndũ ũcio Musa agĩkaĩra Jehova, akĩmũũragia atĩrĩ kũringana na thama ikũmi na mũgwanja na kamũhari ka inya, Ngũgĩĩka atĩa na andũ aya? Jehova agĩkĩĩra Musa ũrĩa egwĩka, na aagũtha ihiga ũrĩa eerĩtwo, maaĩ makiuma, na andũ makĩona gĩa kũnyua. Musa agĩgĩta handũ hau Masa na Meriba, nĩ ũndũ wa ũrĩa ciana cia Isiraeli ciagereirie Ngai ho, ikĩũragia atĩrĩ, Ĩ Jehova akĩrĩ o hamwe, akĩrĩ o hamwe na ithuĩ hihi kana ca? Ũndũ ũrĩa ũngĩ tuonaga nĩ atĩ kũu Refidimu ningĩ nokuo ciana cia Isiraeli ciarũire mbaara ya mbere ciĩ rũgendo-inĩ. Mbaara ĩno ciamĩrũire na Amaleki, ita ciacio itongoretio nĩ Joshua. Na rĩrĩa yathiaga na mbere-rĩ, Musa aarĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ akĩhoya ambararĩtie moko. Na tondũ acokia moko thĩ ita iria ciarĩ rungu rwa Joshua mbaara-inĩ nĩciahotagwo-rĩ, Gũkĩbatara Harũni na Huri maikare mambararĩtie moko ma Musa kinya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩathũire. Ũguo nĩguo ciana cia Isiraeli ciahootire Amaleki. Mbaara ĩno yahootanwo, Musa kũringana na Thaama ikũmi na mũgwanja na kamũri ga ikũmi na ithano, agĩakĩra Ngai kĩgongona, agĩgĩĩta Jehova-Nisi. O ihinda rĩrĩ no rĩo Jethero, ũrĩa warĩ mũthoni-we wa Musa, aareheire Musa mũtumia wake na ciana ciake werũ-inĩ. Ndeto ĩno mĩthome hau thama gĩcunjĩ gĩa ikũmi na inyanya. Mĩeri ĩtatũ kuuma ciana cia Isiraeli cioima Misiri-rĩ, nĩ ciakinyire werũ-inĩ wa Sinai, ta ũrĩa tũmenyithĩtio hau kĩambĩrĩria gĩa Thama gĩcunjĩ gĩa ikũmi na kenda, na ikĩamba hema kũng'ethera kĩrĩma-inĩ kĩu. Kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩkuo Ngai aaheanire watho na guoko kwa Musa. Gĩikaro gĩtheru, na nokĩo gĩikaro kĩa ũira wa Ngai gũkorwo na andũ ake, gĩgĩakwo na ũtungata wa Ngai na njĩra ya mahaki ũkĩambĩrĩria o kũu werũ-inĩ. Mwaka wa ĩrĩ, itu nĩrĩathengire igũrũ. rĩa gĩikaro kĩa ũira, na ciana cia Isiraeli igĩkũrĩrĩra igĩthiĩ kinya igĩkinya werũ-inĩ wa Parani, ta ũrĩa tũrona hau ndari, eh, ndari ikũmi na mũhari wa ikũmi na igĩrĩ hĩndĩ ĩyo kũringana na ndari gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe nĩrĩo ciatetire ũndũ ciarakaririe Jehova, agĩtũma mwaki wake ũgwe ũkĩambia kũniina andũ ndeere-inĩ cia kĩraaro. Handũ hau hagĩgĩtwo Tabera, nĩ ũndũ mwaki wa Jehova nĩ wakanire kũu thĩinĩ wa andũ. Thutha ũcio ciana cia Isiraeli ikĩnyitwo nĩ thuti ya nyama, O ũndũ ciarikire kũrĩra ikiugaga atĩrĩ, Tũkũheo nyama nũũ tũrĩe? Ndeto ĩno mĩthome hau Ndari ikũmi na ĩmwe na kamũhari ga ithano. Jehova agĩgĩa kanua nĩ marakara, akĩrehithia tũruithia-rũme kuuma iria-inĩ, na tũkĩa kũrehere mũthiro andũ arĩa meneanĩte kũrĩ thuti ya nyama. Handũ hau hagĩgĩtwo Kibirothu-Hataava, nĩ ũndũ nĩho haathikirũo arĩa mooragirũo nĩ nyama. Kuuma Kibirothu-Hataava, ciana cia Isiraeli igĩkinya Hazerothu. Ciĩ handũ haha, Miriamu na mũrũ wa nyina, ti Haruni, magĩteta igũrũ rĩa mũtumia wa Musa tondũ aarĩ Mũkushi. O na magĩkinya handũ mekũnyũrũria Musa makoria atĩrĩ, Anga Ngai akĩaragĩria o Musa wiki? Githĩ o na ithuĩ ndatwarĩirie? Ũndũ ũyũ nĩ warakaririe Ngai, kinya Miriamu akĩnyitwo nĩ mangũ, ũndũ aabatarire eh, kũhingĩrwo nja ya kĩraaro mĩthenya mũgwanja, ta ũrĩa tuonaga hau ndari ikũmi na igĩrĩ na kamũhari ga ikũmi na ithano. No Musa nĩamũthaithanĩrĩire kũrĩ Ngai nĩguo ahone. Ciana cia Isiraeli ciĩ Kadeshi werũ-inĩ wa Parani, nĩrĩo kũringana na Ndari gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ithatũ, Musa athirwo nĩ Jehova arekie andũ ikũmi na erĩ, o mũhĩrĩga mũndũ ũmwe, mathiĩ magathigaane bũrũri wa Kaanani. Na twathuthuria tũkona atĩ Ngai ekaga ũguo akĩhingia wendi wa ciana cia Isiraeli tondũ kũringana na gũcokerithia Maathani ĩmwe na kamũhari ka mĩrongo ĩna igĩrĩ, nĩcio ciambĩte kwĩra Musa mambe marekie andũ, makamathigaanĩre macoke marehe ũhoro wa kũrĩa mabataire kũgera. Na ũndũ ũyũ ndũrĩ hingo ũngĩakorirũo ũgĩkenia Ngai. tondũ wonanagia kwaga kwĩhoka Jehova, o ũcio wamatongoragia na itu na wakoretwo amahotanĩire kinya magakinya hau maakinyĩte. No athigaani maathiĩ na maacoka, riboti ya andũ ikũmi ya kũguoyohia nĩ yatũmire ciana cia Isiraeli ciĩtigĩre kwambata ikegwatĩre Bũrũri wa Kĩĩranĩro. O kũndũ ciendaga gũthuura mũndũ ũmwe gatagatĩ gacio acitongorie icoke Misiri. Ũhoro ũyũ ũthome hau Ndari ikũmi na inya na kamũhari ka inya. Na to ũguo, twathoma hau Ndari ĩmwe na kamũhari ka mĩrongo ĩna mũgwanja, tũraigua atĩ andũ aya mang'ong'oragĩra hema-inĩ ciao makiugaga atĩ, Jehova nĩ kũmathũũra aamathũire, Nĩkĩo aamarutĩte Misiri, nĩ geetha amaneane moko-inĩ ma Aamori, amaniinithie. Ndeto ĩno nĩyarakaririe Jehova kinya akĩũria Musa atĩrĩ, kũringana na Ndari ikũmi na inya na kamũhari ga ikũmi na ĩmwe. Kaĩ andũ aya megũtũũra mamenete nginya hĩndĩ ĩrĩkũ? Na nĩ nginya hĩndĩ ĩrĩkũ megũtũũra maregete kwĩĩhoka na ũrĩa ndanaringa ciama ikĩonagwo nĩo? Na gũgĩkinya atĩrĩ, andũ acio maatetire ciimba ciao ciagũire werũ-inĩ, Nacio ciana ciao, kũringana na ndari ikũmi na inya na kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ithatũ, igĩtuĩka cia kũũrũra werũ-inĩ mĩaka mĩrongo ĩna. Kũu Kadeshi, ningĩ andũ no mookĩrĩire Musa na Harũni igũrũ rĩa wagi wa maĩ, ta ũrĩa tuonaga hau ndari mĩrongo ĩĩrĩ na kamũhari ka igĩrĩ. Jehova agĩkĩĩra Musa oe rũthanju rwake na me na Harũni thutha wa gũcokanĩrĩria kĩrĩndĩ, maarĩrie rwaro rwa ihiga kĩrĩndĩ kĩho gĩkĩiguaga, nĩgetha maaĩ moima handũ na ũndũ wa mĩario ĩyo. Ũndũ ũyũ ũteithia Jehova. No Musa, tondũ anga nĩ ũndũ wa kũrakara, ndaigana kũrũmĩrĩra ũrĩa eerĩtwo. Handũ ha kwarĩria ihiga, eerire kĩrĩndĩ atĩrĩ kũringana na ndari mĩrongo ĩĩrĩ na kamũhari ga ikũmi, inyuĩ aremi aya, anga no mũhaka tũkĩmũrutĩre maaĩ ihiga-inĩ rĩrĩ? Musa agĩcoka akĩgũtha ihiga rĩu na rũthanju. No nakorũo maĩ no maumire-rĩ, Jehova ndaatĩĩkanire ũrĩa eendaga, na nĩ ũndũ ũcio akiuga Musa na Haruni matigakinyia ciana cia Isiraeli Bũrũri wa Kĩĩranĩro. Miriamu, kũringana na Ndari mĩrongo ĩĩrĩ na kamũhari ka mbere, aakuĩrĩire Kadeshi. Rĩu ningĩ ciana cia Isiraeli ciakinya kĩrĩma-inĩ kĩa Horu mũhaka-inĩ wa bũrũri wa Edomu, ta ũrĩa tũrona hau ndari mĩrongo ĩrĩ kwambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ-rĩ, Harũni agĩkua, na mũrũwe Eliasaru akĩoya nguo ciake agĩtuĩka mũthĩnjĩri ithenya rĩa ithe. O matukũ-inĩ macio, ta ũrĩa tuonaga hau ndari mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe kwambĩrĩria ithano-rĩ, ciana cia Isiraeli nĩ ciaririe maũndũ ma gũcambia Ngai na gũcambia Musa nĩ ũndũ wa gũkorũo inyirĩte mana marĩa cioiragĩrio kuuma igũrũ. O ũndũ ciakinyĩte handũ ikametaga mũgate ũtarĩ kĩene. Ningĩ o na me gũkũ no maatetaga nĩ wagi wa maĩ, na nĩ ũndũ ũcio Jehova agĩcirehithĩria nyamũ cia thĩ ikũhenia ta mwaki, ikĩmarũma na andũ aingĩ ao magĩkua. O rĩngĩ magĩkaĩra Jehova na ahoya, magĩkaĩra Musa. Na ahoya Ngai, akĩĩrwo athondeke nyamũ ya thĩ ya gĩcango ĩkũhenia ta mwaki, amĩĩkĩre igũrũ rĩa mũtĩ wa kĩbebero, na mũndũ o wothe ũrĩa ũrũmĩtwo amĩrora akahona. Rũgendo rwa ciana cia Isiraeli nĩ rwathiire na mbere kinya igĩkinya werũ-inĩ wa Moabi gũkuhĩ na Jorodani. Gũkuoneka gũkũ nĩkuo Musa arĩirie ndeto iria irĩ ibuku-inĩ rĩa gũcokerithia maathani. Na thutha wa kuona bũrũri wa kĩĩranĩro e kĩrĩma-inĩ kĩa Nebo, kĩrĩa kĩ bũrũri-inĩ wa Moabu-rĩ, Musa agĩkua e na ũkũrũ wa mĩaka igana na mĩrongo ĩĩrĩ. Ndeto ĩno mĩtĩtĩrie hau gũcokerithia maathani gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ na inya. Musa akua-rĩ, Ngai nĩaheire ciana cia Isiraeli mũtongoria ũngĩ ti Joshua mũrũ wa Nuni, na ikĩringa rũĩ rwa Jorodani thutha wa gũkorwo werũ-inĩ ihinda rĩa mĩaka mĩrongo ĩna. Ciana cia Isiraeli ciĩ Giligali mwena wa irathĩro wa Jeriko, ta ũrĩa tũrerwo hau Joshua gĩcunjĩ gĩa ithano rĩ. Joshua agĩthondekithia hiũ cia mahiga ma nyaigĩ, na akĩruithĩria arũme othe arĩa maaciarĩirwo werũ-inĩ kĩrĩma-inĩ gĩgwĩtwo gĩa Ikonde. Ĩkĩrĩ njĩra ya Jehova ya kweheria rũmena rwa Misiri kũrĩ o. Na thutha wa kũrĩa irio cia kuuma mĩgũnda ya bũrũri wa Kanani, ta ũrĩa tuonaga hau Joshua ithano na kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ-rĩ, ciana cia Isiraeli itiigana kuona rĩngĩ irio icio cioiraga kuuma na igũrũ, cigwĩtwo mana. Kuuma hau, mbuku ya Ngai nĩ yarĩtie ũhoro wa mbaara mwanya mwanya iria ciana cia Isiraeli ciarũĩire na aikari a Kaanani, na Ngai agĩciteithia ikĩmahoota, na mũthia-inĩ igĩtuĩka cia kwĩgwatĩra Bũrũri wa Kĩĩranĩro. Na hau Joshua mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe na Amuhari-inĩ mĩrongo ĩna na ithatũ, tũgakĩĩrwo atĩrĩ, Ũguo nĩguo Jehova aakĩheire Aisiraeli bũrũri ũcio wothe eehĩtire akĩĩra maithe mao atĩ nĩ akaamahe. Nao makĩwĩgwatĩra, ũgĩtuĩka wao, makĩũtũũra. Twakinya hau-rĩ, tũgakĩbatara kwĩyũria atĩrĩ, Namo maũndũ macio twathoma mangĩtũguna na kĩ? Hau Akorinitho wa mbere ikũmi kwambĩrĩria kenda kinya mũhari wa ikũmi na ĩmwe-rĩ, tũrona atĩ maũndũ marĩa monirwo nĩ ciana cia Isiraeli ciĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ bũrũri wa kĩĩranĩro maandĩkirwo nĩguo matuĩke ma gũtũtaara ithuĩ tũtuĩke ta ciana cia Ngai na ũndũ wa kwĩrirĩra Ngai na kwĩhoka Jesu. Nĩguo tũtigatuĩke a gũtetagia na kũgeragia Mwathani ta ciana cia Isiraeli cia hĩndĩ ya tene. Kũringana na Joshua ikũmi, ah, na Johana ikũmi na ithathatũ na kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ithatũ-rĩ, Jesu ndahithire arũmĩrĩri ake atĩ gũkũ thĩ nĩ marĩonaga thĩna. No na no tũra- no tũririkanĩtio hau Timotheo wa kerĩ ithatũ na kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ atĩ rĩrĩa atĩ arĩa othe mendete gũtũ, gũtũũra meyamũrĩire ngai matirĩ hingo matarĩnyariragwo na njĩra nguhĩ nĩ kuuga atĩ tũtigeraga mathĩna-inĩ o tondũ mwathani nĩ atũtiganĩirie O na ningĩ ti ithuĩ Akristiano a mbere gũkorũo mathĩna-inĩ. O na tũtegũkumia thĩna-rĩ, nĩ tũkuona hau atũmwo ithatũ na kamariga ithathatũ. Mũtũmwo Petero hĩndĩ ĩmwe agĩte nginya gathendi angĩrekeria mũndũ waigagwo hau mũrango-inĩ wa hekarũ tondũ nĩ athuaga. Mũtũmwo Paulo nake, hamwe na gũkorũo atĩ mahinda maingĩ aakoragwo njera nĩ ũndũ wa kũhunjia ũhoro mwega-rĩ, hau Akorintho wa kerĩ ĩmwe kamwe harĩ ka inyanya, nĩ aratwĩra ũhoro wa hĩndĩ maanyitĩtwo nĩ thĩna mathiĩte Asia kinya magakinya kũũmĩra tha cia gũtũũra muoyo. Na ũguo nĩ kuuga na Gĩthũngũ, to despair of life. Na no tũgakĩmenya atĩ Ngai aarĩ o nake mathĩna-inĩ maya mothe, na nĩkĩo aahotire kũhingia wĩra ũrĩa wothe Ngai aamũheete ũtũũro-inĩ ũyũ, ta ũrĩa tũrona hau Timotheo wa Kerĩ, inya na kamũhari ka mũgwanja. Gũkorũo ũkĩgerera mathĩna-inĩ ti kuuga atĩ Ngai nĩ agũtiganĩirie, tondũ o na rĩmwe Ngai nĩ arekagĩrĩria mathĩna mamwe nĩguo eyonithanie kũgerera mathĩna-inĩ macio. O na rĩrĩa tũragerera mathĩna-inĩ matariĩ ta mwaki-rĩ, Tũbataire kũririkana kĩĩranĩro kĩa Mwathani hau Mathayo mĩrongo ĩĩrĩ na inyanya na kamũhari ka mĩrongo ĩĩrĩ atĩ ndagatũtiga o rĩ. No kĩrĩ na kĩĩranĩro ta kĩu gĩa kuuma kũrĩ Ngai ũrĩ na ũhoti wa gũtũma maĩ moime ihiga-inĩ kana akoiria irio ta mbura kuuma na igũrũ-rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩkĩmakio nĩguo wĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ Mũciĩ wa Matu-inĩ? Tũbataire kũhaana ta mũtũmwo Paulo, ũrĩa harĩ we kũringana na Afilipi ĩmwe na kamũhari ka mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe, gũikara muoyo kwarĩ gũtũũrĩra Kristũ, na gũkua gũgakorũo arĩ uumithio. Ũguo nĩ kuuga, Paulo ndeetĩkĩrĩtie Shaitani akorũo na ũhootani ũndũ-inĩ o na ũmwe wake. Na tũkĩbataire kwĩgerekania na Paũlũ ũndũ-inĩ ũyũ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogoocwo.